Hey guys, welcome back. I will still there here for you on top Oga Madam Show. Now we get this matter to chook mouth inside Women's Corner. So this woman and her, uh, she and her um, in-laws them the clash and somebody go ask wetin go make you and your in-laws begin the clash so tey e turn to fight so tey e turn to calling police wetin be the problem uh, the woman dey complain say okay so e bin start when they bin marry meanwhile anybody wey dey watch cameroon and serbia uh, the match dey very interesting according to wetin i dey hear okay uh, but of course cameroon doing the needful also uh, i like how you give me i give you interesting okay so this um, woman dey talk say when she and her husband bin marry um, her husband bin never get work okay he bin get work before then he no get work again and then the husband bin dey ask am say make he dey give am him salary so that he go fit dey manage am for house and yeah she just to she bin obey at the time but later she come dey wonder say okay why i go dey then e come become When she come dey receive her salary sometime come dey slow am down she no wan talk say she don receive salary and her husband go dey ask am when when you go receive your salary when you go receive your salary and so she bin get talk with her elder sister one time she ask her sister for money her sister say ah wetin happen you wey suppose dey give me money dey ask me for money say ah say she dey receive her salary when she she give her husband her husband go now use am for things wey e say for di family sake some like food and different things and she sef gatz na ask him for money di sister na said ah what's going on after dem don talk finish she come receive her salary for di month she no give her husband her husband come ask her say when you go bring your salary him come say him don receive am say he don use am second month again she say she do am for like three months he don you know say di husband character change he begin dey shout the next thing he try to raise him hand to beat am but he no beat am then he notice say they come dey quarrel more often at home they dey use abusive words on each other and she come talk say ah why this kind thing so i say na me dey give you the salary before i say i no fit give you again say i gats use am do other things wey i gats do so why the bitterness why you dey vex Di husband tell di family members, so im sister and im mama come house. According to her, she say na something wey get to do with food. She come dey ask say, ah ah, wetin happen to so so so food? Di sister say she don chop am, say di salary wey she dey keep, make she use am go buy her own food. So she come say, ah, how did di sister know about salary? Come ask the sister say wetin you talk, talk am again. The matter come burst out. So she come ask her husband say why you go go dey discuss my salary with your family? Na the family now, the sister and the mama of the guy dey tell am say she no be submissive wife. Say any wife wey be say no go give im husband im money make e spend am no be submissive wife.

the woman herself okay child never come inside the marriage anyway now just two of them been married for roughly three years now i specifically i get so many things where they run through my mind but i think i'm going to just sit down one place and make i hear from you what do you think about this matter really what do you think about this matter and maybe e get angle wey i no touch maybe you go help me touch am anything dey wrong where the fault dey come from which fault you see abi everything is right the way wey e be please make we learn for here and um, possibly relearn also i, I dey pushed to talk but no, i'm not gonna talk

Omo you know to confuse people or to derail them no dey allowed on the show anyway. So I either dey learn from you good or maybe you keep your idea to yourself. So you don't derail people or teach them the wrong thing. Lagos, yes, you can even get more. No be saying a little, you go forget. Now, this women's corner, in case you just they join us now, talking about this woman where they talk say her husband, uh, they demand for her salary But before now, she bin dey give willingly, but she don tire to dey give di salary and den she decide to keep am to herself afta she bin get one or two conversation wit her elder sister and den she notice say e don cause bitterness between her and her husband sotey di husband even report di mata to im own family and di family come house come fight her concerning di salary say she no dey safe anymore e come be like say na because of her money actually. and the question wey i ask be say the man no dey work i say the family dey talk say eh say na him be the head of the family say need to put everything in check i say plus your salary Eh, i say i was on the fence slave no do pass like this slavery no do pass like this so una dey try eh, but you know i'm always for the support say everybody need everybody okay as a man you go support your woman as a woman you also support your man and na why you no go ever see me when i go support say eh eh the head of the family head of the family bow o na wetin una don use kpai so many people use stress and suffer take kill people because when they can no longer meet up they no go gree talk say we no go fit meet up all in the name of head of the family they go die for there You see am? Ehen. So everybody needs help now, but no be say you go come wan collect person right from im hand. Okay, I bin talk say I dey fence abi? Okay, I no remember. You go dey remind me now. Okay, when I will say Esma, Esma, Esma, you have gone down.

eh, be calming down mm. let love lead lead you to give the salary but love if love begin dey do like say you no know where you dey go drag am for shirt make you shout help me help me help me love dey carry me go where i no know which kind why go i go dey why go carry me go me wey go tear him shirt for back you go you no go see any cloth wear again ma please your defence

the tail e go go one i no know as e be the head na wetin you be na the shoulder or the eh, my shoulder my knee my toe choose the one wey you wan be they all belong to eh, god all of una plus the head na belong to jesus Cheche, this thing is just getting me angry. Why? You see, I have a guy.

Now look at it. Marriage is your worldly uh, worldly activity, no concerning God. Does not matter in heaven. That's why you have decided. If you, you know, see, they say people when no fit marry, maybe they their own. Shebi you can see get some people when no married. Do you understand? They dey for so many places serving their Lord, their God. You wey decided say you no fit stay alone, one married, you go marry. No dey carry your wahala dey disturbing us. Your question to me, will God send you out of heaven? I don't think so. Because when you check it, angels they marry. Mm -mm. Uh -huh. So what's all these worldly things we are running up Paul and no marry. Who tell say Paul no marry? Paul all the things wey he commit himself, who put marriage to him? all the letter wey dey write dey write up and down. Ephesus.

no go answer nigeria dey answer israel which one be israel sheshe you see this word submissive wife they don use am turn women to mumu grace uh, when you are talking mention percentage mm -hmm. because there is some percentage that that word is not in dictionary mm -hmm. make everybody respecting everybody the man should be he's be aggressive

make the person no start am. It's very wicked thing to do on the part of the husband. Collect all her salary like small pikin, make she come dey beg for everything wey she dey work. Is a no for me. She can bring part of the salary to assist him for the home. That is it. That's Dorcas. My name is Confidence. Let's see how confidential this message is. Now, I say, Good afternoon, boss lady. Which kind was Katia man be this family member be that? Monkey go work, babu go show. I go call him husband, babu. Which one? i They- don they call the understand wife monkey eh call the wife monkey call no them names no respect for Can you fa imagine? for married people or what the head and what's this word turning the, the in head and the shoulder and the tail and the knee all of them kuku belong to jesus so what's all this bruhaha about listen now i'm living my life serving my god so that i can make heaven is the Heaven goal is the goal. not marriage shey shey

okay you don finish you don go carry information go go dash i no know where you sell am sure say you give that information abi you don sell am share share understanding no dey cause fight o once you start to give and you you stop giving it's going to be a problem mommy kingdom dey talk now mm-hmm. uh, cheche na your commentary dey make me laugh grace na really commentary. people dey chook mouth you no go chook mouth e dey there my comment to dey make you laugh.